א גוטן אוונט, זונטאג יו ד אדיר, פסח שני, א גרויסע טאג, א ספעציעלע טאג, וואס איז דער ענין פון פסח שני? טי, מען קען פארריכטן, נישטא קיין יאוש, נישט געגאנגען דער מאל, א צווייטע מאל. אבער רבותי איך וויל רעדן היינט איך זאג אייך ס'טוט וויי די הארץ אבער עס איז נישטא קיין עצה מ'מוז רעדן וועגן דעם. היינט ווידער א מנהל פון א באוואוסטן מוסד אין ארץ ישראל איז אין חד גדיא, יא וואס איז? גע'גנב'עט, גע'גנב'עט אין גרויסן, ער האט געטון קלוג אויף צו ממעט זיין אין חילול השם האט ער געמאכט א דיל מיט זיי, זיי האט ער זיץ ווייניגער און און האב איך געמוזט מודה זיין אויף וואס האט געטון, געגנבעט און געגנבעט און געגנבעט. און דאס איז נאר אויף דעם חלק וואס מ'האט אים געכאפט, אבער ריכטיג געזאגט מ'האט געכאפט אויף אסאך מערער, אבער דאס איז דער חלק וואס מ'האט געמאכט אז ער זאל מודה זיין בכדי מ'זאל אים קענען געבן א קלענערן עונש, און ער האט זיצן פון צוויי און א האלב יאר האט ער זיצן זיבעצן מאנאטן, פאר אים אויכעט ווי זאגט מען. גוט, אבער ווידער קענען מיר משלים זיין מיט די מצב, יעדן טאג הערן פון אן אנדער זאך, נאך א מעשה טעראר עלעמענט, היינט זענען ארויס די פאפירן און מען זעט עס קלאר, אז די מוסדות פון די מחבלים, פון רבי שמואל אויערבאך'ס חברה דארטן, וואס האבן געשריגן אז זיי האבן אויפגעהערט נעמען פון די מדינה, נעמען פון די מדינה און אנגעגעבן זייער אלע מעיזעס און נעמען פון די מדינה. יא. דאס איז דא בקסויים, מען קען עס אויפווייזן מיט די פאפירן ווען זיי זיי נעמען די געלט. אנדערע מיט א צווייטן נאמען און אזוי און אזוי, מען נעמט די געלט פון די מדינה. און איך וויל דא פרעגן די קנאים, סאטמער און אנדערע, קענט איר משלים זיין מיט די צביעות? אקעי ער זאגט זיי האבן תשובה געטון, זיי האבן גענומען אויף זיך אז זיי וועלן מער נישט נעמען פון די מדינה, נעמען זיי נישט פון די מדינה, איר ווייסט האט מיר געזאגט איינער פון די הויפט חברה דארטן פון די קנאים אז וואס איז די גאנצע ענין וואס זיי האבן דעם קשר מיט זיי, זיי האבן צוגעזאגט אז זיי וועלן מער נישט גיין צו בחירות, און זיי זאגן אז עפעס רבי שמואל'ס צוואה, עפעס די לעצטע ווערטער זיינע האט ער צוגעזאגט אז מען גייט נישט מער צו בחירות, געט מען נישט מער צו בחירות, וויל איך אייך דערציילן אז יעצט ס'קאכט זיך דאך פון אונטערן טיש וועגן די עיריות און אנדערע פלעצער, זיי זענען נישט מוותר אויף קיין פלאץ מיט בחירות, זיי שטופן אריין אויף וואס זיי קענען נאר, לויפן זיי, זיי נישט מוותר אויף ירושלים, פארקערט ווי האבן זיי געזאגט די וואך אז זיי האפן אריינצוברענגען א צווייטן, נו, זיי האבן איינעם, זיי האבן צוויי זאגן זיי. איז א וואזשע דער קשר מיט מיט סאטמער און מיט די דחעדעס און מיט די קנאים, כ'מיין ווי זאגט מען כ'האב אייך געזאגט הונדערט מאל און איך חזר עס איבער איך ווייס וויפיל מאל זאל זיך יעדער איינער האלטן ביי זיין השקפה און ביי זיין גאנג אבער מיט דיין גאנג האלט זיך. די סארט צביעות ברענגט צו שקר און רמאות און אלס, און איר זעט דאס וויל איך אייך ווייזן א נקודה מיט די אלע גניבות וואס גייט פאר, א גנב איז א גנב און ער האט גנבענען פון אלעמען, מען גנבעט פון די רעגירונג און מען גנבעט פון סאטמער, מען קומט צו סאטמער און מען שרייט מיר נעמען נישט פון די מדינה און מען נעמט ארויס פון זיי געלט, נו, איז דאס נישט קיין גניבה? נישט קיין עינויי? זיי נעמען פון די מדינה. איך זאג נישט, ווען א מענטש קומט בעטן גיב מיר א נדבה פאר מיין ישיבה און זאגט נישט ער נעמט נישט פון די מדינה איז עפעס אנדערש. אבער זיי גייען דאך מיט דעם גאנצן גיין גיין מיר נעמען נישט, מיר נעמען נישט, מיר נעמען נישט, מיר האלטן איין מיט די קנאים אין אלע עניינים. נו, איז דאס א גאנג? איז דאס א וועג? רבותי איך רעד נאר וועגן דעם ווייל ס'איז שוין געקומען די צייט אז מיר זאלן אביסל קלוגער ווערן, איר ווייסט ס'איז דא פון יום טוב ערליך איז דארטן דא די דער קאסעט וואס ער זינגט דארטן וועגן קבלת התורה, שטעלט ער פאר דארטן יעדער מדינה, און ווען ער קומט צו די אראבער זאגט ער פון וואס איז די אראבער? זיי גנב'נען, זיי ווילן גנב'נען און וואס מער, נו, איר ווייסט וואס דערמאנט מיר? דערמאנט מיר א גנב, א אידישער גנב, מ'האט אים אמאל געפרעגט שטייט דאך לא תגנובו, שטייט דאך האט ער געזאגט אז יא וואס עס שטייט נעמען מיר נישט מיר נעמען נאר וואס עס ליגט איר פארשטייט יא דאס מען לעבט פון כ'וויל נישט אריין גיין אינעם ענין דא כ'וויל נישט אריין גיין אינעם גאנצן דאס וואס מי שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות און פון דאן קומען די אלע זאכן אז מען נעמט אז מען נעמט א יונגע פארפאלק און מען זאגט זיי דעם גאנצן לעבן זיצט אין כולל, נו וואנעט וועט ער מאכן פרנסה, פאר קיין פרנסה איז דאס דאך נישט גענוג, וואנעט וועט מען מאכן פרנסה, דארף מען דאך גנב'ענען, לערנט מען ווי צו גנב'ענען אזוי ווערט מען מנהל, מוז עסן אזוי גנב'עט מען און מען גנב'עט און מען גנב'עט. רבי איסר, איך גיי נישט אריין אין וועג צו מען טאר נישט, מען זאל מעגן גנב'ענען. טאמער איז איך נישט. ווייל א גניבה, ער דארף וויסן אזוי, יעדער זאך וואס מען מאכט מיט אן היתר, ס'הייבט זיך אן מיט א היתר, אבער בסופו של דבר קומט עס צום איסור. ס'איז נישטא אזא זאך אין אלע עניינים, מען האט אדורך גענטער זעהן, יעדע יעדע קלקול האט זיך אנגעהויבן מיט אן היתר. רבותי גיבט א גוטן טראכט, ס'איז היינט פסח שני, א יום טוב, א גוטן אווענט.